Yes adɔfoɔ ma mo nyinaa kɔ aba ɛde wa platform wei ɛso host na agyei ɛna wɔne me abɔ ne mpono mpono adɔfoɔ deɛ na ɛsi sisi amene mo kasi an former maslot boss kyɛ sɛ kofi dwomɔ an ɔda owu mpa so ɛnyɛ fadi agorɔ wei deɛ bad news paa ɛna ɛwuroli ɛwɔ kyɛ sɛ MPP mu a ɛnyɛ easy na yɛnhyɛ nsɛm no bi ase wɔde san so ɛmfa ma mo ɛkofoɔ ama ne hunu ɛne reply a Ghanafoɔ de bi nso no ɛde ma odwanfunu Kevin Taylor. mese moma kofoɔ kofoɔ ɔntena tv so national television na ɔnka sɛ i started this and i completed this before i left office ebi ni ghana history mu for the records adwuma pa a yɛwura president kofoɔ ɛbɛyɛ no kurom ase no si yɛka ndc aban ɛyɛ mills mahama government bom a ɔmo nyɛ mu kɔta koraa menkyɛre ho no ma memfa mo nkɔ tamale sports stadium wei ɛyɛ aliu mahama sports stadium a yɛwura president kofoɔ ɛstate a wɔwieɛ wei ɛyɛ twenty thousand capacity sports stadium a yɛwura president kofoɔ wɔ start a owieɛ african cup of nation two thousand and eight aha ne ɛbɔɔ no ɛno na atwa gu no yɛwura president kofoɔ ne nsa no adwuma no ebi nie adwuma pa a npp aban abɛyɛ no kurom ano ndc aban mu nyɛ mu kɔta o kevin taylor ayampea no a wɔtoto no ndc aban ade papa bɛn na ɛwɔ kurom ase a wobɛtumi de wo nsa si wo boa ka sɛ ndc na ɛyɛ no kurom a ade papa bɛn Ade papa bɛn, adwuma pa a NPP aban bɛyɛ no kurom ha sei no, NDC foɔ mo nyɛ mu kɔta nso mo na mo adi aban kyɛ aban, mo na mo adi Ghana so kyɛ aban biara. Ɛno na ɛtwa gu no. African Cup of Nations 2008 ha na ɛbɔɔ no. Ɛno na ɛtwa gu no. Wose President Kufuor, yɛwura President Kufuor, ɔmbɛkyerɛ adwuma pa wɔ start yɛ a wɔwieɛ. Ebi nie. ɛno na ɛtwa gu no nyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ wo ɛti adwuma pa a npp aban bɛyɛ no monya mu kɔta ɛno na ɛtwa gu no abusuafoɔ sei fɛfɛfɛfɛ yɛwura president kufoɔ na state ya owieɛ ɛwɔ ghana ha sei ɛti ayampea no a wɔtoto no nya aboterɛ koraa na ndc aban monyɛ hwee wɔ ghana ha sei ɛno na ɛtwa gu no afei ɛdɔɔso ma menyɛ ne tawtaw koraa mfa ma mo ɛsi pɔn sports stadium wei yɛ sikandi takrade sports stadium wei nso yɛ twenty thousand capacity sports stadium a yɛwura president kufoɔ ɛsate yɛ owie yɛ african cup of nation no yɛsa aboabu wɔ hɔ abusuafoɔ ɛne na ɛtwa gu no sports stadium ndc foɔ mbɛkyerɛ sports stadium wɔn asi no kurom ase yi ama ghana mo mbɛkyerɛ ɛno na ɛtwa gu no president kufoɔ ne nsa no dwuma no ebi nie ɛno na ɛtwa gu no ɛno na ɛtwa gu no president kufu adwuma ɔbɛyɛ mɛ se si yɛka mills mahama government bu ma mo anya nduru no mo anya nduru no abusuafoɔ ɛno na ɛtwa gu no wei ɛyɛ yɛwura president kufuɔ ne nsa no adwuma no ebi nie sports stadium sekandi takorade sports stadium 20000 capacity sports stadium a yɛwura president kufuɔ ɛstate a ɔwieɛ 2008 ɛne yɛ complete yɛ abusuafoɔ menkyɛ no ma memfa mo nkɔ tɛtɛ kwahye interchange tɛtɛ kwahye interchange yɛwura president akufoɔ ne saa no dwuma no ebisa nie ebisa nie eti yɛn nuanom ndc foɔ no me se da biara sɛ mo sɛ mo gye mo gye tum sɛ anaa mo gye mo ho di sɛ ndc aban abɛyɛ adwuma kyɛn npp aban mo mbra ne ɛsɛte record ne straight ne yɛnyɛ debate na propaganda no adɔɔso dodo ɛsɛ mo di firi yɛwura president akufoɔ ado so ɛde aba yɛwura president akufoɔ so adɛn Adɛn? Ade papa bɛn na ɛwɔ Ghana ase a NDC mo betumi di nsuaseɛ mu boa ka sɛ mo na mo yɛɛyɛ? Tɛtɛkwahye interchange, ɛno na ɛtwa gu no. Ɛnyɛ obi na ɛbɛka atorɔ. Afei, ma memfa mo nkɔ George Walker Bush Highway a ɛnɛ yɛfrɛ no NN N1 Highway. Ɛno so nie, yɛwura President Kufuor ne nsan dwuma no

a yɛfrɛ no flaster house anaa jubilee house abusuafoɔ yɛwura president kufoɔ ne nsa no dwuma no baako saa nie ɛnnɛ ɔmanpanyin bi a ghana so bia ɛhɔ na ɔtena yɛwura president kufoɔ ɛsi dan wei yɛnuanom andisfoɔ ka sɛ nkokɔbuo na ɔsie nkokɔbuo nso ɔwieɛ no adeɛ ɛya no no ɔwieɛ no yɛn nuanom ndisfoɔ na ɛkɔtena mu first jubilee house ɛno nie yɛwura president nkofoɔ ne nsa no dwuma no ebi nie the golden house abusuafoɔ ɛno na ɛtwa gu no ɛdan a ɛwɔ ghana ha animonyam ɛwom ɛno nie yɛwura president nkofoɔ ne nsa no dwuma no ebi nie afei wokɔ akra so a yɛwura president nkofoɔ ɛsi ministry of defence complex ɛwɔ akra na abusuafo ɛyɛ meya sɛ that time 2001 2002 ɛba ni na ɛbɛsi 2008 no na bloggers ne phone papa bia ni hɔ a wode bɛtwa te sɛ nnɛ yi a ɛnɛ baabi a ɔmanpanyin ne kɔ bia anaasɛ biribi a obi bɛyɛ bia na bloggers atwa no na ebi ni hɔ ɛti yɛwura president kufo adwuma pa wɔyɛɛ no kakra bi mpo ne manya a mede bɛkyerɛ mu afei wokɔ akyemota transport terminal yɛwura president kufoɔ ɛna ɛsa siiɛ wei ɛyɛ akyemota transport terminal yɛwura president kufoɔ ɛsiiɛ abusuafoɔ ɛnyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ nti adwuma pa a yɛwura president kufoɔ bɛyɛ no kavitera ndc aban mu nyɛ mu ketekete sei mu nyɛ mu ketekete koraa abusuafoɔ afei yɛwura president kufoɔ saa de adeɛ bi baa ne yɛfrɛ no kufoɔ bas Yɛn nyinaa ne tua baase wei. Yɛn wura President Kufuor ɛna ɛde baeɛ. Ɛnɛ ne nna nyinaa ebi da so yɛ adwuma. Boa ɛbɛboa Ghana paa no ɛnyɛ asɛm ketewa. Saa baase wei na ɛfa nkoraa kɔ sukuu free. Woyɛ akoraa na wofura na wokɔ sukuu afɛs no ɛyɛ free Metro Mass Transit. Abusuafoɔ, yɛn wura President Kufuor ɛna ɛde baa Ghana. Adwuma a yɛn wura President Kufuor bɛyɛ no, wɔnyɛ deɛ ebiem Kevin Taylor. Wɔnyɛ deɛ bɛbiem. Ɛna afei yɛn wura president kufuo obi ani tura national health insurance scheme a wɔde baayɛ a wokɔ hospital a wontua hwee health insurance adwuma ba a adwuma pa yɛn wura president kufuo bɛyɛ no kuroma no ndc mu ayɛ mu kɔtampo national health insurance ɛno kora yɛ adwuma kɛse a ndc aban mu nyɛ mu kɔtampo afei school feeding program school feeding a nnɛ yɛn nuanom nketewa kɔ sukuu wɔdidi firii yɛwura president kufoɔ na ɛde baayɛ school feeding program yɛwura president kufoɔ ne nsa no dwuma no ebi no no ɛna afei capitation grant a yɛwura president kufoɔ ɛsa de baayɛ ɛdeɛ na ndc ma yɛ ɛdeɛ bɛ adwuma paa na ndc ma yɛ no kurom ase yi capitation grant a school feeding program national health insurance yɛwura president kufoɔ ne nsa no dwuma no ebi no no Afei, yɛn wura President Kufuor saa de policy bi baa na yɛfrɛ no National Youth Employment Program a wɔde ba yɛ bɛfa mmabunu bebree wɔ kurom ase yi. Yɛwura President Kufuor ne nsa no dwuma no ebinom no a ɛnɛ yɛfrɛ no YEA a yɛwura Malik Basintali ɛyɛ ceo sɛ nyɛ ɛyi yɛwura president kufu anka male basin tari ka bɛnya adwuma yɛ wɔ he yɛwura president kufu de baayɛ ɛna yɛ nuanom ndc fo baayɛ na wɔn bɛkyɛ nyi no kɔ gyida sika wia ɛne korɔ no wɔn bɔ no wɔ wɔn kyɛ nyi no ɛkɔ gyida sika wia ne korɔ no wɔn bɔ yɛ a na ceo ano ɔda no abuga pele yɛ gyeli no for 18 years wɔne nkurɔfoɔ bi a wɔka ho korɔ no a mobɛbɔɔ no wɔ gyida yɛwura president kufoɔ de national youth employment program baeɛ mobaeɛ na mobɛkyɛnyi no kɔ gyida ɛna mode wie sika wɔ kurom abɔɔ man no ka ɛna abuga pele yɛ gyeli no 18 years abusua adwuma pa a ɛyi national youth employment program ɛbɛkreti wɔ kurom ase yi afei maame fa mo kɔ cape coast water project yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ cape coast kofori dua water project Yɛwura President Kufuor na ɛyɛɛ Tamale Water Project. Yɛwura President Kufuor na ɛyɛɛ Winneba Water Project. Yɛwura President Kufuor na ɛyɛɛ Weija Water Treatment. Yɛwura President Kufuor na ɛyɛɛ Baafi Kurom Water Project. Yɛwura President Kufuor na ɛyɛɛ Kasoa Water Project. Yɛwura President Kufuor na ɛyɛɛ Abusuafoɔ. Yɛwura President Kufuor ɛsa de 38 vehicles ɛma Training College. Buses 38 ɛma Training College. yɛwura president kufoɔ ne nsa ano dwuma no ebi no no afei ɔsan de 200 buses ɛma schools shs yɛwura president kufoɔ ne nsa ano dwuma no ebi no no woba health sector a yɛapɔmuden ho nsɛm efutu e polyclinic yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛyɛ ɛɛ karaga eh, polyclinic yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ pandai polyclinic yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ tɛtɛle polyclinic yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ bupe polyclinic yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ janga polyclinic yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ kyerepɔne yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ afei sɛ woba akwan akwan a akwan akra

to Dambai, 50 kilometers, yɛwura President Kufuor ɛna ɛyɛ Wɛnkyi to Sampa, 30 kilometers, yɛwura President Kufuor ɛna ɛyɛ Tamale to Yende, yɛwura President Kufuor ɛna ɛyɛ Kumasi to Techiman, yɛwura President Kufuor ɛna ɛyɛ Techiman to Kintampo, yɛwura President Kufuor ɛna ɛyɛ Nkoransan to Adwira, yɛwura President Kufuor ɛna ɛyɛ Nkoransan to Afram so. yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ mankranso tutɛpa yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ bɔga to bongo miami kurom yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ yɛndi to saboba yɛwura president kufoɔ ɛna ɛyɛ yɛndi to bimbila yɛwura president kufoɔ fɛn a yɛwura president kufoɔ bɛyɛ no kurom ase no ɛdɔɔso paa thank you brother man sɛ wate aseɛ ɛnyɛ ne agyimifoɔ na sɛbe sɛ kevin taylor tumi ka kyerɛ sɛ deɛ nakofoɔ start yɛ owie yɛ a that means sɛ kevin taylor ansan wɔyɛ irrelevant wɔyɛ educated fool adwene no nyɛ adwuma na ndc ni bɛsan gye wei adi ɛno na no ma bisa sɛ nti ndc foɔ adeɛ no yɛfrɛ no nyansa na nyankopɔn bɔto nipa tirim no ebi da wo tirim adɔfo kofi dwuma nso na ewu no na yɛatete paano a yɛde ato nsuom so ɛreka asɛm bi an kofi dwuma ewu sɛ yɛsɛ yɛfrɛ no sɛ kofi dwuma ne din no am sɛ yɛ correct we You will you will pray you will we will pray for Kofi Jumon to recover then demand our money so ate aseɛ yaa titi masa momfa mo gyimi nkɔ dabia mo demande mo sika dabia mo demande mo sika ɔmo a moyɛ fete kora mo ntumi demande obi a ɔya ɔda yare mpa sena ɔkɔde wo sika firi no NDC is just a useless political party a they always accuse people forcefully because wɔn adwene a yɛde dwen ɛde accuse obi no wɔn ni bi. Wɔn deɛ nso wɔn yɛ bɛyɛ dede sen ne yatiti wayɛ ne ho kyɛfo sɛ panoo a yɛde ato nsuo mu no. Ɛno ara na wɔn nim yɛ ne Jimmy kasa ɛne Nkwasi Atete Nkwasia journalist ne Nkurase journalist ɛna wɔn tete kurom Akwasi Afui ɔno a ɔwu na ahɔgye wɔn a wɔn tete hɔ no wɔn adwane hwan na awu. Kwasiafoɔ mo koraa na mo mo sponsor Ken Ofori-Atta sɛ ɔntena hɔ, mo gyimii, monkɔ nkɔfa ne ma.